Ond dwi'n siŵr allai falu cachu am ryw chydig, os bo ti'n barod. Maen nhw'n deud, maen nhw'n deud bod cael gormod o frêns yn beth drwg, gallu bod yn beth drwg. Yy, dyma, dyma gosodiad yr edrychaf ymlaen at trio ei wrthbrofi mewn ffordd unigryw o Gaerdyddaidd nes ymlaen heno, ond wrth gwrs, brêns o'r math arall sy gin i dan sylw yn fama. Mae 'na, Bennill arbennig iawn gin y Stad Nicol dwi'n meddwl. Mae gorwybodaethion yn eu mysg, a'i dawn wedi diffo, diffodd gan gymynt i dysg a ffôl o beth medda Modryb Siân, roi gormod o lo ar chydig o dân. Ie. A nath Picasso, ddudodd Picasso yndo bod yym bod pob plentyn yn cael ei eni yn artist. Ond Cadw y ddawn yna heb iddo gael ei fygu gan gormod o lwyth o lo, gormod o ddysg ar ei ben o 'lly. Wel, pleser mawr chydig o flynyddoedd yn ôl a cael bod yn Fardd Plant Cymru a mynd rownd a cael profi pa mor ddychmygus oedd Plant Cymru yn gallu bod. Fel enghraifft yn un ysgol dyma gofyn i blentyn yym be sy'n gneud chdi'n flin? A mynd rownd y dosbarth a cael rhyw dwi'n mynd mam yn deutha fi fynd adra yy da- mam yn deud bo' fi'n gorfod dod adra pan dewch y ffwtbol gorfod mynd i wely yn gynnar ac yn y blaen. Dyma dod at un hogan yn fynhyn. A be sy'n gneud chdi'n flin? Pan mae'r gath yn dwyn yn smôcs i. Neu, um, blentyn arall wedyn, yn, yn, yn, o'n i'n trio paratoi syniadau wneud, i wneud cerdd, ynde, so, o, oh, beth sy'n codi ofn arnoch chi, beth sy'n codi ofn arnoch chi? A ma, un plentyn yn dweud, ww, siarc, o, oh, ie, yeah, da iawn, siarc, siarc. Uh, siarc, hefo mwstash, fatha Hitler. Ffantastig. Beth bynnag, um, fel rhan o hyn, mi fues i yn, yn ysgol Beidgelat. Uh, ac yn Beidgelat, o'n i falch iawn yn mynd i fanna, achos o'n i'n dathlu uh, pen blwydd yn gant oed. A oedd yn rhaid fi di bod yn ysgol Big Gelart, felly oedd oedd yn peth braf i trio dychmygu sut beth hefo'r plant oedd oedd yr ysgol yn Big Gelart gan mlynedd yn nghynt. Pan ddaeth i fater o enwi yy y gerdd, dyma un o'n plant yn dweud, 'O, dwi'n gwybod be ddylwn i alw fo, 'da ni di neud o mewn miwsig'. Ww, reit, ok, be ddylwn i alw'r gerdd felly? Ww, 1912 Overture! A dyna enw'r gerdd yma, Cal, Hit It! Bach o Tair prysur a pentra yn hwyru plant i'r glaw, i'r lôn ddi-geir. Mae sŵn i sgidiau hoelion mawr yn ymuno'n soprano efo alto, pedola, ceffyl a throl. Yna, clywch syniarus yr ysgol newydd yn torri ar yr alaw ac yn creu crescendo traed cyn clep y drws yn cau. Mae plant yn rhannu dail ffrwd yn llifo'n ddiddferol i'w lle, babies, infants a standard un i saith. Potiau di tynnu yn stengian o flaen tân, ogla, lledar tanol, chwys plant a sebon coch. Mae'r pensiliau'n gwyllgan wrth sgwennu ar lechan. Mae'r plant hŷn a'u pina yn gwneud i gorau glas a'u bysyd yn glaf gan frech yr inc. Dyma ogla Grevin yn cyhoeddi cinio a melodi dyddiol yn cyllyll a ffyrc. Dyma resi, siacedi, brethyn, ffrogia, phinaffôr, bita ar rythmau gwahanol. Cyn canu tabla fel un côr yn ôl yn nosbarth y pnawn. A dyma o'r diwedd gloch olaf dydd, cadarch dros y bwrdd du, cadw'r llechyn, a gwên frysio cyn gwisgo'u capiau stabal a rhuthro drwy'r drws gan redeg yn rhydd.